Ka channel min lo thlir sak thin tu te in zava in chibai leh vek u le. Vaw India ah hian Qatar Airways cabin crew ho accommodation house tour kha ka rawn nei dawn a. Request hi a awm ve nual a mahse ka la rawn ti lawk thei lo mahse hei vaw India ah hian flight ka nei lo a ka off a Doha ah Qatar ah ka awm mek a. A boring lutuk a chumi hei tih tur awm lo khami perform khan content dang rawn siam nan khan ka rawn hmang hlauh dawn a min lo thlir sak leh turin ka rawn sawm cheu a chuan hemi hemi bak ah hian crew ten eng ang benefits te nge kan nei eng ang hlawk na te nge kan nei khatiang te kha ka rawn sawi tel dawn a uluk tak a min lo en sak min lo thlir sak tur leh min lo ngaihthlak sak leh turin ka rawn sawm leh nghal vek cheu a ni e. A hmasa berin helai hi hei tuna kan luh chiah khan hian hallway a awm a chuan hetah hian hei ahh ka flatmate hian ahh pheikhawk te a dah a keimahni hi room hi ahh three B H K a tih la room pathum awm ang kha nia maw helai hi tian living room a ni nghal a tah hian hei ahh sofa te tian ah eng eng furniture hrang hrang te a awm nghal vek a chuan hetah hian-- Ahh TV cabinet a awm nghal bawk a, tihian kan dining table leh chair pali awm a, chuanin ahh crew keimahni ahh pathum bik hian ahh fridge hi a hran pah theuh kan nei a, keimah hi tah hian C ah hian ka awm a, hei eh ohh C hi keima ahh fridge bik a nia, B hi keimah ahh ka thian pa ahh fridge a nia chuan he lamah hian kitchen a awm leh a. Ahh tia hei in hmuh ang hian kitchen ah te hian ahh bread toaster te kettle te leh oven te ehh washing machine chuan hemi ahh bung bel maw thleng dahna te chuan hei a hrang hrang furniture ten a awm nghal vek a. Tah hian kan stove vel kan ei siamna ve ber a awm a, chuan hei a hnuaiah hian hei pawh hi a hman theih a, mahse kan hmang ngai lem lo, ka flat mate te pawh hian an hman ngai ka hre lem lo. Chuan tihian cabinet hrang hrang hi kan intawm leh vek a, hei hi chu ka thianpa room leh lam room dang a awm a ni, keimah bik hian hemi bik hi ka hmang a, hei leh hei hi. a dang hi ka thian ten an hmang ve leh thung bawk a chuan hei room number a b c in kan in then a room a hi master room ania b leh c hi ah room tleh a te zawk a ni ta chuan hei hi a thian pah in umm fridge a nei a ni pawn chutiang bawk in a chhung ah ka rawn sawi ang khan ah keimah leh ka thian pa ka opposite ami hian ah kan nei hrang ve ve a. Chuan hei dah khawm dul mai. Chuan ah a view hi nuam em a tuna kan awmna hi chhawng ah Mizo pa chhiara chhawng kuahna ah kan awm a ta chang hian Doha Doha khawpui view pawh a lang chiang ang reng khawp ang erawh kan hmu che. Hei hi nia. living room atanga doha khawpui lan dan maw chuan saw saw laiah sawn kawr nit doha ah pawh business area lai sky craper hei in chhawng sang deuh deuh awmna lai a saw lai building sawn a hliah chiang lutuk a a hliah loh se chuan a lang chiang tur a nia mahse ti chung pawh hian hei a lang chiang thawk that khawp mai a lum lutuk a tukverh te hawn rei chi a nih loh kan khar leh daih nge. Chuan hei AC living room ah hian a hran pahin kan nei bawk a lamp te a awm a chuan hei insuk kan pho na hei pawh kan in tawm a hei pawh hi company ina heta an lo dah sa vek a nia kan luh khan hemi ahh enge iron board te leh hemi istiri te maw chuanin ahh hei hi-- Master room kan ti room number A hi tah hian a chhungah hian room lian zawk leh wash room a hran pahin a awm a chuan tah hian room B a nia chuan C hi keima room a nia room B leh C ah hian wash room a separate in a awm lova hemi kan inṭawm mek a ṭhianpa pakhat nen hian hei hi kan wash room a nia. Washroom te hi nuam ang reng khawp a maw hei a fai bawk sia tian ahh bath tub nen geyser nen tian shower te awm nghal vek a khar kha a nia chuan ka room kan lut nang tunah hei hi ka room a nia. Aah a zau lutuk lo a ka room hi mahse a nuam thaw khat viau a, keimah tan chuan a tawk che che a, hei tian khum leh lamp a awm a, hemi aah furniture hi hei pawh hi awm sa vek a nia, khi khitah hian a chungah khian ka luggage vel ka ka tar ka chhuk thlak tirh a ka ken thlak ho kha maw. Hing ho khi ka dah hman lovin kan sukthlak khan KZ za vel ning ka hria kan keng thei la gate pathum nge pali kha ka lei bela tikhian ka keng thla veka chuan hei wardrobe a awma tah hian hei tiang chiah hi leh lamah hian a awm ve leh thung bawk a kan hawng leh ang helamah hi chuan ka uniform te leh hei thawmhnaw lian deuh reuh te ka dah a chuan a hnuaiah pheikhawk te. kha kha a nia ahh pangai ang reng a zau a zau nuam reng chuan hei a c a awm nghal bawk a maw hemi lo pawh hi accommodation hrang hrang a awm a kan kan ngah lutuk a Qatar Airways ah hian accommodation building hrang hrang umm. Keimahni awmna bik hi a tlem a laili deuh a awm a nia. Ih kal hmun hrang hranga kal a rem chang em em a, metro station a hnai bawk a, bazarna hmun pui a hnai bawk a. Ahh keimah tan chuan ih a nuam ka enjoy reng helai area hi maw. Chuan kan chhuk thlak khan Qatar ah umm India atanga kan thlawhthlak ami khan ih tian. Bung bel tih ang hi hei ih hengte hi a thar vek a nia a set in an lo dah tawp a, hemi mai bakah hei thleng i lo vel maw fian hetiang te a set vek in an lo dah bawk chuan kan ei tur ni thum nge ni li vel kan tla tur kha tia ang kha an lo dah bawk a, hei toaster te kettle te oven te pawh ka rawn sawi ang khan a awm sa ta hemi lei rice cooker hi chu keimah lei chawp a nia heng ho hi awm sa vek a nia mahse kan hmang em em lo a ka thiante pahnih hi ei rawngbawlin peih vak bik lo a keimah ber hian ah ei siam hi ka peih deuh ber a, ka hmang nasa ber zawk a, midang phei chuan an hmang lo a, hei hian fire extinguisher te tiang kah hrang hrang a awm vek a, chuan hei hetah pawh hian geyser a hran in kan nei leh a, kha kha a ni deuh mai a. Ah khang ho kha keima accommodation bik tuna ka awmna maw ka thiante nena kan in share ah keimahni apartment bik ti mai ang kha kha a nia chuan umm hemi bakah hian apartment hrang hrang building hrang hrang hi Qatar Airways in an ngah lutuk a ih kan area ah ringawt pawh hian kan awmna area ringawt ah pawh hian building pali nge panga vel te hian in hlat lo te te in a awm teuh a. Hmeichhia leh mipa hi a hran pahin accommodation kan nei a, mipa in a hran pahin tian kan awm a, chuan hmeichhian chutiang bawkin. Hetia accommodation-a kan awm hian dan zawm tur hrang hrangte kan nei ve a, chungte chu kan rawn sawi lang zawk zawk bawk anga. A hmasa berah chuan hei kan awmna ram chu inhriat angin sakhuana a ruh lutuk ram an nia, Muslim ramah kan awm a. zu kaihhnawih hrim hrim engmah lak luh phalh a ni lo a, kan accommodation ah hian chuan chu bakah ran ran vulh an phal lo bawk a, hei zawhte te uite te maw tiang kha nei an phal lo bawk a, chuan chu bakah chuan tian hei room tinah hian fire alarm ang kha a awm theuh ta a, ih thil meizial zuk phal a ni lo va, chu mai bakah meizial mai bakah Candle, bati lampang thil alh thei chi hrim hrim lak luh phal a ni lo a, lighter te pawh nei phal a ni lo a. Kan accommodation theuhah hian kan crew puite mai bakah kan thiante an rawn kal thei a, a bikin kan crew puite chu hei a duh duh hunah an rawn kal thei a, engmah restriction a awm lo a, mahse outsider hei company pawn ami ho khatiang mi leh sa kan thian ang te kha chu E, anmahni Qatar ID khatiang kha an neih ngei ngei nga khatiang nei lo kha chu visitor neih a thiang lo a, chuan chumi bakah chuan keimahni bikah hei mimal angin kan chhungte rawn zin ta ang ni se Qatar anga khakha kan gender pui. Entir nan ka unaupa leh ka pa kha an rawn zir ni chuan ka bulah chian an rawn awm ve thei bawk a, thla khat chhung ni sawm thum ang a nih chu chu chu a thlawhni an awm thei bawk a maw. Khatiang hrang hrang te khan hian benefits hi a tam lutuk a, hemi ka rawn tuna ka rawn sawi ho kha chu hemi accommodation ah leh khami a chheh vel benefits kha a ni mai ta, hemi bakah hian i crew ang hrim hrima benefits hi hlawkna kan neih ang te hi a tam lutuk a, sawi sehna nei lo a ti mai ang, ti tawp mai ang. Nimahse ka hriat ang chhun chuan ka ngaihtuah chhuah theih ang chhun chuan ka rawn sawi anga maw ahh hmasa berah chuan ka rawn sawi tur chu ih travel discount ka rawn sawi anga crew te hian fifty percent discount leh ninety percent discount kan nei chu chu ID fifty leh ID ninety kan ti a kha kha mahse flight available dan a zir in ih. Kan ah enge kan hmang thei a, i flight a full chuan enge customer i first an nih avang khan i keini kha chu offload theih reng kan ni ta, mahni lawka Bangalore ka zing tur pawh vawi ni lai min offload a khatiang kha a nia, ah chuan ah kan keimah mai bakah chu ka chhung te chu fifty percent leh ninety percent discount nin tian an zin kual thei a keima ID ring khan maw umm. Keimahni bik hian kru bik hian kum khata ahh a nual ticket kan ti mai a, hei a thlawn tawpin tih hian kan hmang vawi khat ticket kan nei ta kal leh haw lampang ang kha chu chu a ehh eng nge eng ang pawn flight full se confirm ticket ang a nih chu chu chu kan nei tawp bawk a kha kha travel ahh benefits bik ni ta se a dawt leh ah chuan medical. Insurance, medical insurance bik hi ninety percent kan claim thei a, eng ang pawn lo dam lo la, engtin a inzaipui te tawng thuchhe lo alo tawk ta la khat a, i sum hman zawng zawng kha ninety percent kha i claim tawp thei company in ninety percent an tum anga ten percent chiah kha i pek a ngai, chutiang te chu a nia. Umm hei bakah hian. Khawpui chhung hemi Doha khawpui chhungah hian discount kan ngah lutuk a keimahni Khrute ho hian khawi hmuna apokalila dawr hei showroom hrang hrang restaurant bar ah te pub ah te khatiang khan i fifty percent top discount kan neihna hi a tam zawk a nia chu mai bakah i Helai Qatar angah chuan Khrute hi henge min dah pawimawh ve lutuk a nih chu min min ngaisang der thiam ka ti mai. I khawi hmunah pawh ka lila Khrute kan ni tin hriat chuan priority pek vek kan nia. Khatiang khawp khan enge i kan kan nun a nuam ditawp mai ang ka rawn sawi thiam dan ber chuan tiang chuan hetiang tluk hi chu ti mai ang hna hna hrang hrang hi ka ngaihtuah hian hetiang ang tluka hna Tha leh ti mai ang ah hna thawh nuam hi a awm khi ka ring lo a, company in tian chenna tur min pe a, ih a thlawn vekin engkim kan mamawh tur ang zawng zawng a awm vek a, hei bakah hian kan transportation thlengin min tum sak vek a, kan hlawh la ni se tax free tawp a nia, engmah tax kan sawi lo tian ih tax sawi lovin min pe tawp khati ang kha a nia, a theih a nih chuan nakinah te pawh umm interview hun te pawh awm leh tur ang a ila. Vantuaithlau deuhin tun laiah hian Asia bikah leh a bik takin Indiahin recruitment an ti tawp rih tawh a chhan chu tunah hian Indian kan tam lutuk a, Asian hrim hrim hi recruitment an ti tawh rih lo a, Europe ah hian recruitment an ti nasa a. Nakinah recruit hun te pawh an rawn nei leh ang a, chutah te pawh chuan tlin tum ngei khan lo inpuahchah char char ula. Ka mizo thalaipuii te i a tam thei ang ber an thawk ula ka duh a, a chhan chu hei tian industry chhungah ka lo chilh tawh a, a that zia leh i enge a hlawk a hlawk zia te a that zia te engkim a taka zu experience tu ka nih avangin ka thalaipuii te tan hian he hna hi i a tam thei ang berin rawn thawk se tih hi ka duh a keimah chuan i thalai te a tam thei ang ber hruai luh ka duh hemi line evasion aviation industry hrim hrimah hian Tuna kan thawn ang International Airlines-a hian i rawn lut thei kher lo a ni pawn ti mai a, keimah pawh ka rawn sawi tawh a, ka video hmasa te a ka rawn sawi tawh ang khan cabin crew tur hrim hrim hian vawiriat ka try na a ni ta, vawiriatna te hian min select chauh a, chu pawh Qatar Airways-a van nei thlak deuhin domestic-a ka tling thei lo a, mahse thalai tam tak tuna hei airlines hrang hranga tam a India-ah te pawh, India mai ni lo kan thenawm hei UAE-ah te pawh Etihad a awm a, Emirates te a awm a, khatiang te khan. Interview hi an rawn nei leh nawlh thin a, India khan khatiang ang opportunity kha i enge lo bawhpel tum lo ula i lo i interview na remchang a awm anih chuan lo ti hram hram tur khan ka rawn chah mawlh mawlh chauh a, a chhan chu i sawi leh sawi hnu hei i benefits hlawh chu hlawh ania hlawh pawh hi a tha lutuk a i ka sawi tawp ang. Nuai hnuai hi kan la lo a nia, nuai ah pawh nuai khat chu nuai nuai hnih inkar maw nuai hnih chu nuai thum inkar lak chang te pawh kan nei a nia. Chutiang khawp chuan hlawh a tha a, in rawn a theih a theih hram chuan in rawn ti ve theuh dawn e kha ka rawn chah tel cheu a chuan ka video te min lo thlir sak thin avangin ka lawm em em a. Ahh min lo share sak tur te leh eng nge like comment te kha tiang min lo ahh pek sak zel tur khan ka rawn sawm nghal bawk. Cheu kha kha ka vawiin atana ka rawn tih theih chu ni se a leh pek ah ih a dang ka rawn ti leh thuai ang aw. Zawai ni hman nuam leh vek u le.